machiegni jaunyana e got ramogi ma tobe jakome nyathi kimera asechopo kaendi mondo ago kod okinja ka wakolo weche moko matie gi tek weche mag dak e kit dhano kod timne mosegajo ji ahinya e udi kaendi ma chando ji kendo osekelo pogruok ok ang'eyo nokinja wach mane ma kawuono inyalo lero kotenre kod fwambo mane okela kaendi mondo ikonya ne piny kotenre kod gik makelo hinyruoge erokamano wuod komenya mm. juogi orwaki ka ting'e ni kawuono ajuogi dwa winjo madhogi mm. koro miwachono en ema koro juogi dwa wuoye ero e, miwachono ting'e ni ka juogi juogi ng'e ni gotieno uh -huh. eka giwuotho gikelo lek ni jomoko winjo ng'ato wacho ni aleko dana Mm. ng'ato be wacho ni ng'eny aleko mi- min oda chan koro osegonya Aha. mano ng'e ni juo juogi odiechieng' kik wuothga nomera nyoro nyaleko mana an us to ka chiew to chiemo ni oda dandora Eh, koro ing'e ni gino kanyalwa ni kwara mogo ng'e ero kapod ikwa mulo ne thuon wacho Ah, ni dhano ni en gi gima opog tieng' didek Aha. ma nitie ringruok Aha. gi chuny Aha. chunye mane nyasaye okudho um adam boywe koro omiye muya maywe mangima Mm. to nitie juogi juogi ne en ema koro gologa paro Awinji. Eh, to en ema owuothoga kotimo lek ting'e ni juogi be sama oyudo ka, ka ni leko kaka iwacho ni nileko mana ni dhi american Ah. to kichiew to iyudo kin dandoran juogi e, neno ka juogo dhi kodi nyaka amerka kendo chopo kodi sama chon ma ng'ama owuok ni dhi chadi kodi kochopo bochako oduoki eh. koro mano nyiso ni juogino eh. en owuothoga momineno ga ng'ato janeko mm. juogi owuok oweye awinji koro ng'eno wuothoga wuotho en ena mufwano ngima gi ringruok to juogi mang'ado ne paro ni koro ne ging'ad koki onge en ting'eno ok onyal ng'eyo kama entie sechego Ah, to ong'e na to juogi manyise ni kiny ni kani koro ongego en okia makda juogi madwache ni kosa luok Ehe. mago okia koro nyakwara moga jwang' weche makelo kok i udi momineno ka lwenje sani ng'eny i udi gin weche mon to juogi dwa nyiso nyikwara moga jwang' te ni weche mon chalre makata kuwacho ni gimoro Ero. wega mako ni ei ni, ni chaya ang'o ma miwacho na mama mago juora moga jwang' ni luongo no yuma mag mon omiyo ok onego bed ni dhi deri imadho sum igwe giki itoyo giki ot ni dhako wacho kama en juogi moluwo mon te Eh. ibiro yudo ni juogi ma- manosunde mondo wach wache ni nitie ot moro be komachielo kochande mane juogino wuoye Eh, ma sama giwuok ni kawuono adwa tungo wi ute nyikwara mogi juogi Ero. to gitungo Eh. koro adwa ni bed i odi kanyo nyakwara moga jwang' mondo iwinj wechegi koro ibiro ng'e ni ah to ma wega nane ni oda ni kara gini nitie kuonde te omako ute te Eh, koro wachak kod oyuma mag mon ne kwara moga jwang' ma- ni ramoga jwang' ne wacho ni weche mon ok idewo ginigogi gi chung' Ka dhako okeloni chiemo Eh. ma ok ichiemo maber kaka pile, Ero. ing'eni okeloni chiemo to ok ichiemo maber kaka pile. Ero. Iwinjo kowacho ni isechiemo ka mondeni moko koro ibiro pimo go wiya ka. Mano ing'eni ok imak. Iuma uma. Eh, mano juogi mowuoyo kuome. Eh, Juogi mowuoyo kuome.
Eh. Idwa winj pach. Ah, nya kanga min ng'ane. Ti iboto wachna. Idoka doka mos. Nikech ok in mowachni go. Ero. I piny luo inyalo wacho ni gima dhako achiel owachoni sano Eh. owacho ni chuo karibu kata aluf mia adek i piny luo ka E piny luo ka dichiel sama owachono Eh. Eh, koro kiwinjo ka ka ikelo chiemo nikech ng'e dhako to ng'e bonde iye. Ero. i chuore Eh. koro ikelo chiemo to imulo imulo matin Eh. Wacho, isechiemo ka mondeni moko koro ibiro pimo wiya ka odak iji sawe thagara giketo pida kuoni kendo ka iwinjo man koro mago ok imak ni tugo gi chiemo e mesa ka nyathi e itugo gi chiemo imesa ka nyathi mano koro ing'e ni ok imak Eh. mano wa- nyi- ramogi ajwang' luongo ni oyuma jomamon Ah. moro be nitie minyalo winjo ma pa- ni kwa ramogi ing'e ni en kowach ma to koro kuot kata juma achiel Mm. inyiewo chunyi wacho ni "Ah, an to mama koro kawuono alwar go ot mama ne chunya gombo kawuono Eh, tiwinjo kobukreni Eh. maini motimo choke choke gi to ng'ama omiyi Koro penj ma in be timo choke. to ok ine ka ng'ama kia Dikino kar nya nyaki nyaki wawi ka kinga made chuo. Eh. Nyaki nonro matut. ah mani ing'e nowachoga Eh? nadi kelo pesa ene monyiewo in ikia yiero Ma in be timo choke.
Ah, gi joma mon Gi- mano timo choke mane pok odwaro dwaro kata leche di yudie dika gima inding'e gan maini en maini ok en ga mana madhiang' Eh, donge en kose ma apunda ema nyalo bet ni ok itwakre koro nyikwa ramogi mago yuma joma mon Eh. Eh, kowacho ni ma ini mikelo motimo choke choke gi Eh. okinda akiri ani wuoyona ga nadi Eh. mago iweche gi igomna gi chung na anya wegi moska kiny to natem ikelo maonge choke moro be nitie ma juogi nyisa ka bende giwinje e ute Ramogi Ajwanga kendo mi dhano hore e udi kama tek. Ero. Kiduogo e ot chon, Aha. iwacho ni ah, kawuono adog e ot chon abudh gi nyithinda. Tiwinjo kobukre ni Aha. kawuono iduogo e ot chon nade? Ose kami jarawe ga cha ji odhi e malo. Orie. I- i- Iwinje. Kawuono nade? Eh. Eh. Koro magi luongo Oda.
Oda ma kaduogi chon kendo inono kaka Ah, ong'e nitie kamera oga Eh? to jogo dhi malo in koro ing'eni ing'eni kosewach kanyo joma dongi ing'eni koro ywa ywa ywa wachno. Eh. mago weche milinga alinga Mago weche mokel koko.
Eh, ting'e nitie jomoko ma ng'ato nyalo dum kuom iwuona nadi Mm. Eh, iwuona nadi kare fuwo mago gin weche moni ni nyiera nyiera Eh, kata irange aranga tiwacho, "Eh, awuoro ya magi e kit mond ramogi ajwang' Ehe. to kowache kari kende iwachega kuonde te ma sama owacheno moko ma wakwongo wacho ka bowach kamoro Eh. Aya, moro be nitie ma nyakwar ramogi ajwang' nyaka ng'e kwadwa ni lweny udi obedie nikech sani iyudo ka ng'ato odere to kipenjre odere na ne ndhago wuone marach nikech gigi pok nowinjo Awinjo. gigi winjo gi ute ramogi ajwang' moro be nitie ma kimako twech Mm. irwakri maler ma kawuono ineno ni ai kawuono to onego awuothie maler sama ok kuma odhiye un gi welo kata kama itiye ya lepa gi notow i sanduk eh koro iwacho na- gikudhe yamo yamo gi chieng' okudhi gi oko Eh, mani biro winjo ka sama imako twech ma konegano obukre kawuono itweri manadi in gi dek Winjo penj gi- in gi det ma kawuono itweri na manade mago weche mon mago weche mon e udi kaendi e udi ka koro ira ng'ato wachno kende Eh. nyalo miyo ondakre bodhi bochak wiye wil nyaka tena gi gwalet mare ewi mesa ero Yeah. koro nyikwara moga jwang' nyaka ng'e weche joma mono kotedni kuon gi gir kado Eh. okel kuon kanyo gi gir kado mm. maber kabisa ing'en mano to en ema onyiewo kok mari mari cha marudre mare ni ting'e ni ber eh. kendo bro loso maber mari to nyalo rudo tego luth kuon bokel ni mbeleni ne odure tetetetete kuhero to madhe kanyo ka mago yuma juma mon koro kotedi ni gi gir kado micham itieko Eh. ibowinjo kobukre kawuono to obet nade Ko- koso tel mijarawe gacha kawuono yudo kolowe To okele okele ni chame
otel to omango imesa ka kendo Ok omi- opile kicham ga kama to i- kawuono bet nade Ero. koso tel mijarawe cha kawuono yudo kolore utemoga nyisi ni, ni pile nitie kaka mirauga kibire e omiye bilo chiemo tiweyo bilo chiemo ti ah, mae ting'e nokowe Ero. Eh, ma to koro kowe aya machielo ma nyakwara moga jwang'o ng'i kech koro kwadwa weche mege deruok goruok ketho gik moko e ot iyudo ka ng'ato samoro pado nyithindo matek kabisa Noyuma mag joma mon. Koro sama inyalo chwanyore gi dhako kaendi to kara juogi mowuoyo kodi dhako ok owuoyo Ah, kodi. Juogi, donge juogi. Juogi ma- mowuoyo kodi. Ah, ing'e juogi go.
Juogi go gin jo wagogni mathurgi. Ero. Mano mano e kodhi tedo no ikiti achiel koro ok nwa dwa lime nyaro. Koro ing'e ni kobol wach. Ero. To nyaka ihawo to joma mon be. Ero. Wabro nyisogi kama ka dichwo baye go wach. Eh. To ling' alen kech mano jogunda wasumbni ka. Oluwo, oluwo. Dwa noriemb dhako donge. Odong' Odong' machal machal kodgi. kodgi. Ah, machielo bende inyalo yudo i- i kit mon Ramogi Ajwang' ka ijuogigo. Dhako biro limi ka mitiye. Awinji.
Owacho ni bende okalo limi. Nitie jomoko ma bende ka giko dwe chiegni olalga oko koro dhako kware kode. Koro biro ma ka chamo wuok odhi bank tidhi kode. Koro ka dhako limi ka mitiye. Ati wacho na itere lunch kech ka mutino no nitie kama mubendi chiemo ga saa abiriyo ok dikos Eh, lakini iting'e ni nyise kana ajamadho ga nyuka moro kendo da- kiwacho ne bichiemo ga Mato kendo- etie maembecha Eh, koro itere lunch kata i- i- i- kamoro ma bende jachamo ga madondo mo ting'e ni kanyo kamichamo ga lunch no kijogo bong'eyi ni custom bowinjo ka nyako moro luongi gi nyingi ijakomenya miyang'o ero ibowinjo kobukre kanyo nyirigo to ng'eyi nade kose kanye ma msachi lalga koro jikwara moga To ing'e ni iteni tere land to kibi tere na mondo ochiem koro koko odhi ong'e ka kibi udwa dhi dondru hotel ka kendo e otende ng'ato eh nyaka obot wach ularo chiemo madonjo e mes nyirigo to ng'eyi nade Eh. kose kama msachi lalga Gige nyisi pile dwa kona bro odiechieng' biro chopo ka biro fwenyi koro fwenyi koro fwenyi konyi kwara mogi Ero. nyaka ng'e oyuma mag mon gi kata hotel kanyo kubayi gi wach tiwawe an aa mano jogunda gi molin tie moro mar ring'o Ah, ikalo kamoro tineno ni ka wiye iholo nikech Ero. ing'en jabucha ong'eyi Mm. ng'en jobucha go ka dwe chiegni gi joholo aha. ging'en pesa no dhi ing'en duogo pesano dhi duogo Eh, koro inyiew ring'o moro iterone ni min ot kawuono tadwa ni ilosie mana ma awinji to okawo ng'eni ah. ok gitamre ka kawo okawo kosedhigo kucha kore ka irigine to ring'o motimo choke choke gi to ng'ama unugo sama iyieroni mm. e, en kong en tie ng'ama ino kideni ka sama iyiero gigi ne lechegi e, koro ing'eni tawoga to gini titi hole ing'eni gima iholo dak iwache ni ng'ato ting'ado na leche in kama ung'adi nomikawo mm. koro nyikwara moga jwang' nyaka ng'e nikech ok wadwa ni giyware udi koro wach kama ywaruok nitie mapek ma wadwa ni watiek ka Aha, idwa uso giri moro Ero. Wa- wakaw dhiang' kata diel kata rombo Ero. oriemb nyathini school fees koro ineno ni "Ah, rombo ani onyalo chopo siling aluf auchiel Kadhi ause, boko ochodo na garama mar eh, tieng' mar fino. Eh, koro ikinyani isedhiuse ero to kumiuse ga noke ma bank be nitie yes koro ichulo fees koro kiduogo matin Eh. ah nyamara ibende dongie gi ma in emitwega rombon eh na ni mia abich mo obole ba wite kucha mia abich ni mimia eh en ing'e nokiaga ni dheni ouse gimomiyo ouse ga nitie be ok ogen be- ni dhendi pesa emochulo school fee amako ko- o- oonge ga ne onego bed ga ni gino ikene ikene koro koro idoo kodo mang'eny monego bed ni miye eh, koro nyikwara moga jwang' nyaka ng'e ni gimoro amora miuso moriwore gi dhako Eh, ok igori gi dhako koboto wach Eh. kaber tidhi kode eh, oneno otim go go gigo te gigo rum koro koduogo to kokuod kodi koro wuotho olando ne jowadgi imiye imiye pesa go madhi ng'iewo Eh, kaba koduot kolando na jowadgi ei giko rumo te an pesa cho rumo te otwang'o uniform bokawo buk to kara dhiangi betene tinde fis ohingo ageno ni kwara moga jwang' Eh. kawuono yudo yath gi tiende gi bilawre gi moni udi ni gigore ni ji dere ng'ato riembo dhako dhi thurgi na nikech oyuma mi gi mon mana kamano jawinjo la mana kaka iwinjo ka weche obedogo e weche motenre kod weche mon chalre mag udi pimo tek nyathi dhako wadwa weche ma nyaka non matut ahinya ka ok inono matut tinyalo po kigo dhako ni go dhako kari go juogi to juogi ok nyal gorigo juogi en muya omiyo nyaka ibed ng'ama neno loka cha sama koro weche machalo koda mago timre i ot iti gi rieko nyinga to obi jakoma nyathi kimerwa chakwa go koro odiechieng' machielo machalo koda maendi rit masani